Onyulo, onyulo, onyulo.
Ah, titi mang'o ka?
Oh, ma simba.
Nafwenyo ni nyiri chamo pes ji nono. Mm. Koro nathi abiro tagedo kae. Magero simba na sani. Ma matres ni jate nyone nade ya? Bwana matres na ni bwana. Ana moye koro nyaka ng'iye. Oh. Sani ochumi tek bwana jakisi moro ma jiranda ma nicho dakani. Hmm. Bwana ng'ano nicho keto bwana be momiyo tinda ng'eyo matres ane ka gine ka. Ni gokinyi ka gokinyi kochieyo. Hmm. Kosechoko chayo to matres ane mume to bwana. Eh. Mano dongo pogo.
Ni koro odho lawe nikech oonge lawe momiyo aneno ni gino dwa chalo ni mkate. Adier nitie jok ipani nitie be jok mane. Onge pesa ing'e ni noriembe kaja. Oh. Joka noriembe dong nodai an nang'ise ni bwana jakisi.

ing'e ni ng'ato kosenyiewo nini energy drink moro mar predator ni Hmm. to miyo wiye yudhre bwana ng'acha nodhi ng'a- ng'ama ng'ama dichuo ng'ama dho energy drink mar predator gi mandesa b Yawa ng'ama dichuo. mano ng'ama wiye ni kanye bwana Eh. ayiye ni wiye to onego bed ni e wiye malo kanyo ero but macha ng'ama wiye onego bed ni- macha ka maka tang'o Bwana Nyula. Onyula. Bwana Jimmy, eh Ang'atimi. nade To kama ibede no to bet onyuli ngi. Anyo kanya yao bwana, sasa uchumi tek bwana, mwa kidange lime lime. Hii we bilimo ji apera apera pili, apera pili.
Koro ti. Koyo ji, sasa uchumi tek makata bwana by the way ami yemba kama ora. Mm. Eka ba wanga anya no nene ne ka wanya lutedo. Kik mungu to ngo ka. Kik kik bodha yenya bwana. Ini ngeni ni kuseketi tulo kamano. Tangi dwa mani wuok Friday bwana. To kawuono ne ko Tuesday. Kare budho kata mana matin icham lunch kende winjo. Sawa. Ang te dango. Gimo wango yore no, ang wacham kata njaro.
Eh, bana njaro to. Koro winji mbaka mbaka biro. Ujui mataka ni bwana ni kono. Lakini bwana na nini? Eto ndio kuduoke chini bwana macha pana. Yeah. bwana macha odiero. Mm. Odiero nyaka duoke chini bwana macha ko nyalo le. Ah matem matem chata.
Ah macha to kitimre.
Karimbe ni sewinje.
Udhi macho udhi udhu wacho ni gicha dhi pale me direct donga yude kogocho ne jalango. Eh ambe na winje.
Be sana sana kuru ujende makuru doja pale me dhi konyowa. mm. jalango gi to to to gi babu wino giri gidhi gi rida rida wach no ma koro gidhi gi niya mano chik mag si ma ka ng'ato ketho mm. to timne gi minye be joma chwe ma koro bi mondo ogoye kech mano to koro walo piny tek minyalo yudo mana ne mm. awinjo no gi oketo niya mm. sani koro mon nitie gik ma ok onego bed ni mon nyiewo iwinjo gik machalo ang'o to ichwe manyiewo mm. lakini gino chik ni tin idhi hinyowa kamoro mm. Ng'eni pile pile joma chuo paroga ni ani kimiyo dhako pesa ni to pando. Mm. Eh? Koro samoro yudo kiwene dhako pesa mano matin. Koro joka gi ofwenyo gi cha ni mano e gima koro chwanyo ji e udi kuonde ma ji odak. Ni bwana kare mano e gima tin ne mosebedo ka chutamo ji e dak bwana. Mm, bwana sani to chumi tek. Uchumi tek miyudo bwana ka gima tin kama chwanyo ma komor kata mana majan. Majan ajana ma siling abich. Mm. komoro to yudo ka dichwo chudore mo kendo botore mo moidh nyaka wi kom gini nyaka wi kom oywak olagore ne dwaro dwaro majande odwaro majande odwa keto koso eh, odwa tielo to ok majande de dong odwa tielo dong jaode ma majande odwa no mer nyaka iot mago jo manade ni mage mer mineno ni kitero nyaka ot to biro ketho ni kar dak ok mer mer to ketho koro jok odhi oketo ni ya hmm. chik obiro ni koro nitie gik matindo tindo moko minyewo e duka mineno tinde imedo sate sate ma kichiew to yudo komed ha medo sate siling piero abiriyo miyo dhako piero abich to iti idwaro salad gi moko kanyo be idwaro gumi chak iluoye ni med ndawa ariyo kanyo eh Usisahau na sigara mbili. Usisahau sigara mbili.
Tukoro vizuri mpira bichi yawa. Ere ka kipoge mocha ko yudro keta reyo. Yawa. Don kanyo to joma chwe dwadhi emetek. Koro ji cha nodhi oket chik. Mm. Iwinjo. Mm. Ni gik moko machalo ka salad, sukari ma kiny kich yugo kiny itiyo ko med gi praboro gi. Mm. Mago gik ma chwe ma koro nyiew kendgi gine litno.

Bwana kino tema tundo biri matek bwana mawinyo bwana ni nyaka gigi. Bwana bwana siri mula winyo bwana Max bwana wadhi loso mdafu. Kanyi. Bwana winyo bwana ni ni ni chang'eyo giga moko e internet. Mm. Abi ng'en dong ng'en ya anga gi simu matach. Mm. Bwana kolo kaje anga ng'eyo ye kaje ta e, e mtandao. Awinyo mm. bwana ni uso gini ne bwana. Yango.
Dakteche nyao. Yango.
live live kata okbed kata ni be mes onge sana sana ema nyiewo ang'o idero osuptal jo osuptal ema nyiewo milion achiel drop adi achiel ang'o gine nini en spam sidona
yula ng'o iwacho Unyulo kosi mer? Ok amer bwana. Kwani gokinyi amerga bwana? To iti ng'e seche mamere. In to ang'eyi.
Tinde tihero Ah, Osekalo nyaka bwana kata. Osekalo nyaka bwana kata semer to akia. in to tinde ihero kia yo, yo Kariobangi koni to nyaka ibi Ah, kimer. dametho kaka Nyambutula kacha e stage. E stage ma ma- Bwana Kanyo to tinde ihero. Kariobangi South kacha. Mm.
Ka- ka- Ka Jesse Nyambutula. Mm. Kanye ma wan wamethega. Be kanye weni madhe kong'o? Mm. Imadhe tei. Kong'o kus kanyo. To kare ma mi mere ga piny. Uso tei. Wan wache yiga kono gi ma boys. To bei.
Bei ber malich ma mzinga gire gine gile bisine kacha. Ango gire mana kacha. Ya konge tene kacha ya bwana msibwa. Aksi. Mm. Ni kule mana vinje kene. Nataka hiyo story cha. Mm. Mimi nasoko pesa cha. Mm. Ya vinyo ni hadi. Mm. Bwana. Bwana sipama chien. Mm. Sipama chien mara tano. Mm. Kaka yineno ka kiborno. Mm. Ng'eyo koro spam ya ng'eyo nyalo wuok kata gimoro mabor ma kata gimoro lita mar achiel. Mm. Mara ne kid ni spam achiel no ero ni milion abich bwana. Eh, to Ma naywago pesa bwana to koko ni joyudo ka ber. Naywak. Naywak ka nyabutola kanyo ma koro igaya gaya. Omera bwana. Rudo winjo ka gino nobedo malit na to ng'e ni the previous night naleko naleko dem na mamuindi cha. Oh, eh, eh, eh, eh tindo to lal. Bwana tindo to lal.
Ma bwana vya leko gin leko maricho bwana mapuke nyaka wela. Ywago aywago ni yawe mande yundi kapoke kapronan didika. Ditero Kenyatta. Ditero kanyo ditero Kenyatta.
Abi yini kawo ginyaka Kenyatta. Kor apenji timo gi nade Kenyatta kur. Dongi dhi miyo de.
Dongi nitie jok moko manyiewo sipaki. E, onyulo kor apenji we apenji ni misungo nyuolo nyathi machal kodi. To kobedo ma misungo lakini lakini pache. Yeah. To dhi bedo mathin mana ma ma thi- masini pacha thin ka. Ah, Piny ng'a wacho ni pacho thin. Ok Irene eme wacho. Ah, Irene mane wacho. Bwana Irene to Chak nowacho wacha chai. ni gechni koro nwa mere koro. Irene to chai.
Kwani en opani en ema nyako mokwongo bedo gal. Bwana an asebet nyaka girlfriend ma ok anyal nyisi. Kare an ema ndalo moko nadate to kia. Adate ko kia macho sani cho mi ng'ato mi cho odak kodo Amerika. In in jakwath.
An an adate ga nyiri madwaro. Adhi adhi e Facebook macheng macha joka nadwa chat gi kata kata Lisa Kiss. Mm. Yonga Lisa Kiss ema maniga gi kifungu ma

Obe. Mm.
Kusiwa tedo digon. Tite tedo gango to gasongi kusiwa dwa tede msoma.
To kare wada ok anan gi gitedo anan onge gi mitedo.
Ok wang'weda lot e puothi ka. Ah bwana lot no bwana bwana kora lot udwa udwa alot alot ni tindu loko. Alot ni mtindu loko makibiro to mbaka te chakre mana galot ni bwana alot agi bedo nkuru chameli. Karie yani koro ni nongisu ni nobedo advice ni mondo manyo siepi moro maniga lode moro. To kula lot em noko wacha lot gi ya Maxi. No wacha lot man. No wacha lot man. Bwana ngweti. Lot nuju supermarket mana ngisi cha manga tango makia kata sipinach. Kare nyako jade beni sero tika siti kia kata mana sipinach.